Tēnā rā koutou katoa, ko hau anō tēnei, ko Rongomai Taiapa Aporo, nau mai hoki mai ki ēnei akoranga waiata. I roto i tēnei rīpene ka aroa anō ētahi mahi whakapakari, whakangungu i tō taringa, ka mutu ka aroa ētahi āhuatanga o te waha, o te kanohi, otirā te tinana, Hei tautoko i a koe ki te āta whiriwhiri he aha pea te momo tāera, he aha tō momo tāera haere ake nei. Kia mōhio mai e hoa mā, ēnei mahi whakangungu whakapakari i tō taringa, he whakaako ki a koe, ko tō wāhanga waiata, he wāhanga waiata i roto i tētahi pikitia, nē, tētahi pikitia oro waiata. Nā reira, mehemea ko kore tō wāhanga waiata, kua maroke noa te pikitia, nē? Nā reira, waimarie tātou i ētahi waiata Māori, pēnei i a E te Hokowhitu a Tū, he wāhanga kei roto, ko ētahi hunga kei te waiata i tēnei wāhanga, ko ētahi kei te waiata i tēnei wāhanga. Kia tahuri tātou ki te waiata E te Hokowhitu a Tū. Ko au ka waiata E te Hokowhitu a Tū, Ko koutou, ngā marae e tū noa nei. Kawe wareware ki ngā waru oro, nē? Kōtiro mā, wahine mā, te waru oro o runga. Ngā marae e tū noa nei. E te hokovitu atu kia kara. Tāne mā, ki raro iho. E te hokovitu atu kia kara. Ngā marae e tū noa nei. Te mutunga iho, kei a koe te kōwhiringa, te oro pai ki a koe, ki runga, ki raro rānei. Kare ā. Ko te mea nui, e āhei ana koutou. ki te mau, ki te pupuri i tō wāhanga waiata, me te kore hiahia ki te waiata i tōku taha, nē? Ka pai, māku te wāhanga, e te hoko whitu atu, mā koutou te wāhanga, ngā marae e tū noa nei. Umm, e te hoko whitu, kona tā tātou oro, ngā marae, ngā marae e tū noa nei. Tahi, rua,

Tino pai. Whakawhiti tātou nānei, ko au ka waiata ngā marae e tū noa nei, ko koutou ka waiata e te hokowhitu atu. E te hokowhitu atu. Ko ēnā tō koutou oro, tahi, rua, tōru, whā. Ngā marae e tū noa nei, ngā maunga e tū noa nei,

Mehemei tika i a koe tō mau, tō pupuri ki tō wāhanga waiata, kei runga noa atu. Kia tahuri ake tātou ināianei ki ētahi āhuatanga hei tautoko i a koe ki te rapu i tō momo tāera, nē? Ko ētahi kaiwaiata ka tino tuwhera i te waha. Ētahi kaiwaiata, he iti noa te neke o te waha. He ētahi wā he nui te whakamahi i ngā pokohiwi He nui te whakamahi i ngā ringa, he nui te tūwhera o ngā karu, nē, ko te mata kei te tino kōrero, kei te tino nekeneke, kia tino puta mai ērā wāhanga waiata. Hei tauira, ka waiata au i tētahi wāhanga o te waiata ka mānu. Anei tētahi tāera āhua pai i runga i te kore neke o tētahi mea. E te hunga whakapono iti, Me haere Māori runga te moana nui e tā. Maroke, nē. Ko te reo waiata āe, āhua, āhua pai, he nui tonu ngā mea e taea ana te whakapakari i tērā wāhanga, nē. Nā reira, ētahi kaiwaiata, tino whakamahi i te waha, tino whakamahi i te katoa o te tīnana, kia tino puta ai ērā wāhanga waiata. E te hunga

Ko tō katoa, nē? Ko te katoa he hāpai i tō reo waiata. Ētahi kai waiata kāore te paku neke, kāore te paku aha. Hoi anō, ko tō rātou tāera ērā. Engari, kia tino waea koutou ki te whakaputa i ērā wāhanga waiata, he pai kia whakamahi i ngā wāhanga o ngā tinana. Pēnei i te mata, te waha, te tino tuwhera i te waha, ngā tuwheratanga rerekē, toro pēnei, toro pēnā, ngā ringa, te mea te mea. I te mutunga iho, ko koe ka rapu i tō ake taera, kimihia, rangahaua, whakamātauhia, kia tino kite ai koe i tō momo taera.